Aw tunah chuan Zopa in Maurap in intih chi kha siamna part two kan zawm leh dawn a tunah hian ar in hmasa khan ihh a in pangai chu kan zo tawh a tunah hian ar in in han chhunzawm leh dawn a tian kan ruahman leh tan mek a ni.

Tikhan a rela chu kan zo leh tawh a, hei a hmanrua hi ka insiam sa vek thin avang hian siam pawh a awlsam deuh a, chuan tunah a bang kan char leh dawn a, a hma lam bang hi kan char leh hmasa ber ang a, hei chu bawhta ni loin mal kalh ka hmang tawh a, bawhta kha chu a rin tur a nih vangin--

A bang chu kan char zo leh ta phawt a, chuan a chung kan char ve leng a, a chung tan hi parcel hi ka hmang leh dawn a, ih a hmasa kan hmuh tawh ang khan ih hmunphiah char nan khan tihian char awlsam nan khan ka hmang leh dawn a. Chunga tan hian hmun phiah kher lo pawh hei di te pawh hi a ro tiang hi chu han chep te ve leh deuh ila tiang pawh chuan a hman ve leh thei a, mahse kei chuan helai vela di lak tur ka hmuh mai loh vangin tian hmun phiah hi ka hmang thin a, mahse hei hmun phiah hi hautak zawk a hei tiang kan char leh ang a. Fevicol te khan tat leh ang a, tichuan hun piah chu hun char leh dawn a ni chunga tan hian hun phiah hi di a hman hman theih chuan di hi chu a awlsam deuh zauh a hmun phiah hi chuan mahse ih di hman tur mai ka hmuh lo vang khan tih hian.

Kawng thut ngawr ngawr ami vang hian kawng a kham ve duh khawp mai a tihian a chung kan chih zo leh tawh a tihian kan cut a nghal ang a a hmawr hi rual takin kan cut leh ang a ka bakcheh hman hi bil deuh tawh a hei tiang ka nem bet deuh tlat a nem ve loh hi chuan in bakcheh a bil chuan in a pawt duh a tisawn. Bakcheh te pawh a thar te pawh lei te pawh a ngai tawh dawn ni hi tian tian a chung kan chi chhunzawm leh nghal anga eh kan che chhunzawm leh nghal anga eh hmasa kan hmuh tawh ang tho khan ih tichuan mau phel kha hnang kha chhah do hlekin--

Tikhan a chhung kan chep zo leh tawh a, ni zan lamah current a lo dim a, glue gun ka hmang thei si lo va ti hian ka la a, a bang kan cheh chhun zawm leh nghal ang a ti hian ih a chung ka cheh na ang tho kha kan hmang leh a, bang cheh nan pawh hian ih mau hnang ih chhah deuh hlekin chuan a na lampang tho kha ka hmang leh a ni.

hian a chung kan chih zo leh tawh a chuan kawngkhar an chhunzawm leh nghal anga. Hei hi phiah kuang tawi tete in ka tan sawi sawi a lai ka belh kuh a chuan thla lehlam a ka ken chawm hmawlh a nia a lai ka ti hlai a chuan a thil na tur kha ka suih teh bawk a saw kawpza ah ka hmang tawn a a ring kawngkhar a hawn na tur leh a khar na tur tan khan sawn kawpza tan ka hman dawn a ni. Tichuan, kawngkhar pawk an siam zo leh tawh a, an a pum in kan zo ṭep tawh a hei, tichuan a hawn theihin ka siam a. Hemi teta hian a kailawn tur ar han lawnna tur kan siam leh ang a, chumi kan siam zawhah chuan kan vawhdah khawm ang a, tichuan a zo a ni tawh mai.

Hei hian hei ar in siam dan a ni a, ih a kawng ka te erawh ka dah tel lo va, ih space a awm loh avangin ih salai kar saw ka rawn ti zim deuh hlek a, a kawng kar hi ka tih liam deuh hlek a, ih a kawng ka te ka dah thei lo va, tihian. a board a ka dah lai vel leh engmawh lai ka char beh lai vel te board ka siam lai te tiang ho kha ihh camera ka on a maw ka tia ka lo on loh a pawi khawp mai a a lang tel thei dawn lo a ni hei tihian kan siam zo tawh a a pum in chuan a nih tur ang thlap in tihian a ni tawh a. ka video te hmuh nawm in lo ti a i nawr thin pi ngei ka beisei a ka channel a subscribe lo te pawn khawih tak in mi lo subscribe chak ve ula chuan tun aia tha leh hmuh nawm hi lo dah chauh zel kan tum dawn ania.